Белмим.
Тыңлап бетергәнне көт.
Йә, көтәм. Тыңласаң шул. Без хәзер театрга китәбез. Кая?
Театрга. Нәрсә театрга? Баш театрга.
Нинди баш? Атаң башы.
Ә? Мин сиңа театрга диммени? Мин сиңа театрга дим, театрга. Йә, йә, аңладым, аңладым. Нәрсә дигән сүз соң ул? Ул сиңа кирәк түгел. Кайнатай, кайтса, безне сораса, без кодаларга киттеләр дип әйт. Ә сорамаса?
Чыктырасың!
Ярый, киттем. Тукта әле, син алгыра нәрсә рәтләп әйтә дә алмассың әле. Әйтәм, нишләп әйтә алмаска? Йә, әйтеп кара, ничек әйтерсең икән? Вәли җизниләр театрга түгел, кодаларга киттеләр дип әйтермен. Иштең ишәк чыбарын, мин сиңа театрга димим, кодаларга киттеләр дип әйт! Ярый, ярый, әйтермен.

Битен буяп маташа. Ай-яй, килешә дә инде үзенә.
Мин монда кайча килеп бетәр икән дип көтеп торам. Ә ул Әү, буласың бит. Театрга соңга калабыз. Хәзер була театрда кеше күп була микән? Бүген Мөселманча театры беренче көне монда бөтен халык була. Алайса мин бармыйм, мин куркам.
Ашамаслар. Теләсәң нишлә, ә менә мин барам. Сау бул. Тукта, тукта, мин дә барам. Алайса бар, киен. Нинди күлмәкне кием? Кайсысы шушы, шусы киенде. Кызылны кисәм ярыймы? Ярый, ки.
Ул миңа килешми.

Ай, аппагам, булдыңмы әллә син? Әй, киттек, былбылым. Биби, биби, биби! Син беләсеңме? Беләм. Кая киттеләр җизниләр? Алар син сорасаң, ничек дип әйтергә әйтмәделәр. Ничек дип кенә әйттеләр? Алар безне сораса, кодаларга киттеләр дип әйттеләр. Ә башка кеше сораса?
Әй, башка кеше кем сорый инде аны? Менә мин сорасам. Син башка кешемени? Йә, әй, кая киттеләр? Әй, әйтмим. Театргамы?
Ә, бу үзе дә белә икән. Ә син аны каян беләсең? Бар, кит, эшеңне эшлә. Хәбибрахман барыйк инде! Юк, бармыйбыз.
Барыйк инде, Хәбибрахман! Иң әүвәл, мин ул театр дигәннәрнең кайда икәнлеген белмим. Бу булды бер. Аннан,
кая, ничек барасын белмим. Ике, өч.
Аннан, баргач, кая утырасын белмим. Шуның белән була дүрт. Шулкадәр зур гәүдәң белән кешедән оят. Әйдә барабыз!
Йә инде, Хәбибрахман, барыйк инде, әткәйдән куркырга. Син бит бәләкәй түгел ич инде. Орышса, мине орышыр, син орышмас. Белмим инде, ничек булыр икән. Минем үземнең дә бик күрәсем килә килүен ул театр дигәненең. Соң алай булгач, ни, тагын ни кирәк? Мин хәзер киенеп чыгам.
Нишләргә икән инде? Шулай ук барырга туры килер микәнни? Хатыны әтинең начар гадәтен белми ул. Бер көнне дә колакны шуның кадәр итеп борды. Ичмасам кайтып та җитми. Барырбыз да баруын, ләкин акча җитәр микән соң? Унбиш тиен. Унбиш тиен дә. Унбиш тиен. Була. Егерме биш тиен. Ә, утыз тиен. Җитә икән дә җитүе. Ләкин барасы килеп тормый шул. Әти дә кайтып җитми ичмасам. Әти кайтканчы шушы өстәл артына качып тора. Кайтып җиткәч, театрга җибәрмәс.
Әле хаман теге уҗым бозавы киенеп чыкмаган икән.
Анда нишле утырасыз? Менә театрга барырга акшым җитә микән дип санап тора идем, берсе төшеп китте. Шуны алырга дип кергән идем. Шулга бердән бирле өстеңә килмичә акча санап утырдыңмы? Әйдә, әйдә, китте. Хәзер башыма бишмәтне, өстемә бүрек киям дә китәбез. Бибием, бибием.
Әткәй безне кая дип, кая дип сораса, кодаларда дип әйтте. Ник анда җизниләр киттеләр бит инде? Сез дә шунда барасызмыни? Без театрга барабыз, әмма син шулай дип әйт. Ярар әйтермен. Бая җизни әйтә белмәссең дип, яңадан әйттереп маташа. Әйтә белдеңме соң? Ник белмәскә, белдем. Яле, тагын әйтеп кара әле. Әллә белмәс дип белдеңме? Мин инде аны күптән Фатих абыйдан өйрәндем. Театрга киттеләр дип әйтәм. Чи, аңгыра, җебегән авыз! Әткәебезне кайда дип сораса, кодаларда дип әйт. Ярый, ярый.
Шунда киттеләр дип әйтермен. Кайда?
Кодаларга?
Бар эшеңдә бул.
Ах, гына тымыккае.

Вади кайда? Китте? Кая китте? Шунда китте? Кая шунда? Шунда инде театрга. Театрга. Калмаган да киттеме?